Ass-agi ad d-ferneɣ yiwen kan n wannaw, d aḍris ullis. Acu ma neqqar aḍris ullis? D aḍris anda anallas iḥekku-yaneɣ-d, yettales-aneɣ-d kra. Acu yezmer ad aɣ-d-yales? Yezmer ad aɣ-d-yales ayen iqebbel leɛqel. yezmer ad d-yales ayen ur iqebbel ara leɛqel ayen iqebbel leɛqel deg umedya tullist la nouvelle ayen ur iqebbel ara leɛqel am tmacahut le compte tanqist la fable tullist d ayen yeḍran Neɣ ahat yezmer ad yeḍru. Tamacahut tenqist d awezɣi ad ḍrunt. Deg-sent ikeččem-d wayen ilan berra n tilawt, d adeg, d akud, d iwudam, eh, d tadyant ar taggara. Di tmacahut ikeččem-d waɣzen, d tergel, Di tneqqist, d iɣersiwen iman-nsen i yettmeslayen neɣ tadyant tḍerru-d gar-asen. Tiga dagi tura, tullist tamacahut d tneqqist ttuneḥsabent d tiwsatin n uḍris ullis. Mi ara yi-d-ifk asteqsi, aki d acu-t wanaw n uḍris, ad s-tiniḍ d ullis. Ma aki d acu-tt tewsit-ines, ad s-d-tiniḍ tullist d tamacahut tanqist neɣ d tiyaḍ donc tikadaki llant daxel n wullis tura aḍris ullis s umata amek i yebna neɣ ɣef wacu i yebna amek i tebna tɣessa-ines Aḍris ullis neɣ taxessa n uḍris ullis tebna ɣef uzenziɣ n wullis. Le schéma narratif. Niɣ-d, ini ɣef tebna d taxessa n uḍris. Azenziɣ n wullis, d acu lmeɛna-is, nenna-d ayen i iwulmen ad t-id-bedreɣ di tegnatin n wullis. Acu i ilaqen ad yi-d-bedreɣ di tegnit n tazwara? Acu i ilaqen ad yi-d-bedreɣ di tegnit tis snat? Acu i ilaqen ad yi-d-bedreɣ di tegnit tis tlata n uḍris? Azenziɣ n wullis yebna ɣef kraḍet n tegnatin, tlata tegnatin. Nesɛa Tagnit n tazwara neɣ ayen ma neqqar addad n talwit. Deg-s liḥala terked ulac ugur ulac tigawin. Di tegnit-agi ttilint rebɛa tenqiḍin. deg-s ad yettwabder wakud akud lmeɛna-is mellemmi i teḍra tedyant-nni adeg anda i teḍra tedyant-nni iwudam iwumi Teḍra tedyant-nni, nesɛa ar taggara tudert n yiwudam. Tudert n yiwudam, amek ttidiren yiwudam-nni uqbel talalit n wugur? tudert n yiwudam uqbel talalit n ugur. Daki liḥala tettili terked. Terked lmeɛna-is ma d-na terked mačči d lehna d talwit kan. Yezmer yiwen yettidir di yir tamɛict maca yuɣ tannumi yid-s yuɣal yettidir akken di tmeddurt-is n yal ass. Eh, deg umedya ad d-fkeɣ yiwen eh, ahat ilul-d s waṭṭan, aṭṭan-nni mačči d ugur. Axaṭer yuɣal yuɣ tannumi d waṭṭan-nni, yettidir am netta am yimdanen n wiyaḍ, yeqqar, ixeddem, eh, yezweǧ, yesɛa arraw-is ar taggara. Donc aṭṭan-nni ad yuɣal mačči d ugur. Daki ad nini ḥala terked, ɣas akken dayen ahat ur nessefraḥ ara amdan-nni. Tis snat, donc tagnit tis snat, nqaras daɣen addad pour situation problème Tagmat tis snat, deg-s ad d-ikcem wayen ara yerwi, ayen ara yerwin anirkud-nni n tazwara. Ad ibeddel tudert n yiwudam, neɣ ad tt-yeqleb neɣ ad tt-yexreb. D aferdis amerway. Aferdis amerway, c'est l'élément perturbateur. Izmer d amdan ara d-ikcem ad yerwi liḥala, izmer d tadyant ara d-yeḍrun, izmer d tikti Is ma teṭṭfeḍ une mauvaise décision euh, di tudert-inek, ad k-tbeddel tudert-inek. Aferdis amerway-agi izmer ad yili d netta i d ugur s timmad-is, yezmer uferdis amerway ad yili yemgarad netta d ugur. Deg umedya, ad d-fkeɣ d-iniɣ tawacult tesɛa axxam, telḥeq-d ccetwa deg umedya, yella ugeffur iǧehden, aḍu neɣ zenzela ar taggara ihudd uxxam-nni. Dagi ugur n twacult-nni d acu-t? D axxam-nni i ihudden, Aferdis amerway d tamentilt-ines, d ssebba-ines, d zenzla-nni, d aḍu-nni, d agfuni ǧehden ar taggara. Tura i wudam i wakken ad fren ugur, ilaq ad xedmen tigawin. Tigawin mi ara t-id-kkseɣ ad ilint d tifyar tumyiyin, c'est des phrases verbales. i wakken nenna-d ad awḍen ɣer tifrat. Tifrat izmer ad tili telha, izmer ad tili diri-tt, neɣ ahat ur tettili ara yakk. Tura ma yella ufiɣ tifrat d tegnit tis snat, donc tagnit n taggara, tagnit n taggara, neɣ ayen umi neqqar addad n tifrat deg-s Ad d-yaf lḥal yefra wugur, neɣ ahat deg-s ara yefru. Akken d-nniɣ, ma yella tella tifrat d tegnit tis snat. Donc, tagnit n taggara, ad d-igi lemmeɣ amek ara tuɣal tudert n yiwudam mbaɛd Ferru n wugur. Ferru n wugur. Ma tegrem tamawt dagi, dagi ngelmed amek ttidiren yiwudam uqbel talalit n wugur, di tegnit n taggara, amek ara tuɣal tudert n yiwudam mbeɛd ferru n wugur. Ma yella ulac tifrat di tegnit tis snat, izmer Tagnit n taggara d nettat ara yilin d tifrat n uḍris. Ad d-fkeɣ kan amedya ah, ɣef ah, uzenziɣ-agi, ɣef ugur la d-aɣ akked uferdis amerway, ad d-iniɣ ah, deg umedya kečč d anelmad n tesnawit, teqqareḍ yal ass am wiyaḍ. Ahat yiwen wass ah, truḥeḍ-d ɣer uɣerbaz, tennuɣnaḍ, telliḍ ɣef ssebba akken qqaren. Mi tkecmeḍ ad teɣreḍ, Terriḍ s wawal ur nlaq i uselmad. Yekker, icetka fell-ak, staxren-k-id. Daki anda la wugur. Mi terriḍ s wawal ur nlaq neɣ mi k-id-staxren. Ugur anda yella, makken i k-id-staxren. Donc,

Tifrat, yezmer ad qeblen ak idaren, yezmer ur tt-aqbalen ara. Tagrayt, ma yella rran-k-id ad terreḍ aḍar, ma ur k-id-rrin ara, ad tbeddleḍ abrid neɣ ahat ad k-tuɣal neɣ ad k-teqqim d nndama. Wagi neqqar-as azenziɣ n wullis. Amek ara yi-d-ittunefk fell-as usteqsi? Yezmer ad k-yini sleḍ aḍris Almend n uzenziɣ n wullis. neɣ sufeɣ-d taɣsa n uḍris, addad n uḍris, yezmer daɣen ad k-d-ifk yiwen n uḥric kan neɣ snat tenqiḍin kan seg uzenziɣ-agi ur k-d-ittak ara s lekmal. Yezmer ad k-yini sufeɣ-d kan ugur, sufeɣ-d aferdis amerway d wugur, sufeɣ-d ugur d snat tigawin, ar taggara. Tagi d tanqiḍt tamezwarut ara d-nebder deg wullis, d azenziɣ n wullis. Tanqadt tis snat ara d-nebder deg wullis d anallas neɣ i d-yettuɣalen am d asteqsi d anallas. Anallas d win d-iḥekkun d win d-yettalsen. Deg uḍris, yezmer ad yili d agensay, yezmer ad yili d azɣaray. Akken nniḍen, agensay lmeɛna-is d awadem yella deg uḍris, yettekka deg ineḍruyen n uḍris. Azeɣray lmeɛna-is mačči d awadem. Ur yettekka ara deg ineḍruyen n uḍris. Iḥekku-d ɣef iyaḍ neɣ iḥekku-d ɣef win ulac. Asteqsi i d-itteddun akked unallas mi d agenten azeɣray, Acu i t-id-yemmalen? Amek ara ɛeqleɣ anallas d agensay neɣ d azeɣray? Donc s yimedyaten ara d-kkseɣ seg uḍris. Ayen t-id-yemmalen. Ayen t-id-yemmalen llant tlata tenqiḍin cerkent. Nesɛa imyagen yeftin deg-sen d imataren udmawanen nesɛa imeqqimen iwṣilen nesɛa imeqqimen ilelliyen Ma yella d azɣaray, ad d-kkseɣ tlata-agi. Ilaq ad ttuɣalen ɣer wudem wis kraḍ, win ulac, wis tlata. Udem wis kraḍ, am netta, nettat, nutni, nutenti. Amek ara d-fkeɣ daki tiririt-inu? Ad d-iniɣ, imyagen yeftin yettuɣalen ɣer wudem wis kraḍ, ilaq ad d-tefkeḍ imedyaten seg uḍris, amedya akken i ɣ-ruḥen, illa umatar udmawan, na, yettuɣalen ɣer wudem wis kraḍ, amala yesget, ruḥent, yettuɣal ɣer wudem wis kraḍ, unti, asget, yexdem, d amyag yeftin yettuɣalen ɣer wudem wis kraḍ, Amalay asuf. Donc daki ilaq dima ad d-fkiɣ imedyaten seg uḍris d imedyaten-nni ara yi-d-ibeggnen ma d azeɣray neɣ d agensay. Imeqmen iwṣilen, daki zemreɣ ad d-ssemxalfeɣ, ad d-fkeɣ imeqmen iwṣilen yeqqnen s amyag, ɣer yisem, ɣer tenzeɣt, ar taggara. Ɣer umyag amedya ad d-iniɣ iruḥ-as, ass-nni yettuɣal ɣer wudem wis kraḍ Amalay Yasuf. Ɣer yisem ad d-iniɣ axxam-nsen, pardon, axxam-nsen, nsen yettuɣal ɣer wudem wis kraḍ Assuget Amalay. Ɣer tenzeɣt ad d-iniḍ ɣers, Ass-a-nni yettuɣal ɣer wudem wis kraḍ, amalay, asuf. Imeqqimen ilelliyen, ad d-kkseɣ seg amedya seg uḍris, am netta, nettat, nutni, nutenti. Ma yella tura d agensay, ad d-kkseɣ tlata-agi ad uɣalent ɣer wudem amezwaru. d win yettmeslayen anwa ad imeslayen nekk nekkni nekkenti nekk ama d amalay ama d unti nekkni n umalay nekkenti n unti asget Dagi, amek ara d-fkeɣ tiririt daɣen, ad d-nini ayen d-yemmalnan lasda d agensay, imi agen yeftin yettuɣalen ɣer wudem amezwaru. Ad d-fkeɣ amedya seg uḍris, ad d-iniɣ nexdem, nekkni, na yettuɣal, donc amatar na yettuɣal ɣer wudem amezwaru, asget, amalay, neɣ unti. Dagi, nexdem ama i umalay ama i unti. Imeqqimen iwṣilen, kifkif ɣer yisem, ɣer umyag, ɣer tenzeɣt, udem amezwaru, ad d-iniɣ iruḥ-iyi, iyi yettuɣal ɣer wudem amezwaru. Ad d-iniɣ yessawel-aneɣ-d, aneɣ yettuɣal ɣer wudem amezwaru. Imeqqimen illiyen, am nekk, nekkni, nekkenti. Deg uginsay, nettekkes-d tlata-yaki, nrennu-yas Tis rebɛa d ismawen n timarewt. Ismawen n timarewt, le nom de parenté, ma yeffeɣ deg uḍris, baba, ma yeffeɣ Yemma, daki iban fell-i i d-heddreɣ, iban anallas ihedder-d ɣef yiman-is. Daki anallas ad ḥesbeɣ d agensay. Maca ḥedret ayen d-yemmalen anallas. Ilaq ad t-id-kesseɣ si berra udiwenni, en dehors du dialogue. Xaṭer ma d-nniɣ adiwenni, le dialogue, lḥiwar. ɣas d azeɣaray d axludiw-nni zemreɣ ad sxedmeɣ udem amezwaru mi anallas d win d-iḥekkun ɣef yiwudamen i yettmeslayen donc ma d-kksen imedyaten seg uḍris ilaq berra n udiw-nni waki d ayen d-yemmalen anallas d agensay neɣ d azeɣaray azeɣaray nniɣ d tlata agensay tlata-agi nennu ɣer-sent tis rebɛa